nguhĩ mũno ya devotion tũgũkorwo tũkĩthoma kiugo kĩa ngai na tũhoya hamwe nawe o mahinda makuhĩ mũno ngai akũrathime mũno reke tũhoe mwathani ngai nĩtũgũcokeria ngatho nĩ tondũ ma- wa mahinda ma kũgayana kiugo gĩaku na njĩra nguhĩ ndahoya atĩ mũthikĩrĩria na mwĩroreri wakwa agĩe na mahinda ma kũrathimĩka na angĩkorwo na ibataro rĩothe hĩndĩ ĩrĩa tũgũkorwo tũkĩaria kiugo gĩaku mwathani ibataro rĩu rĩrogĩa na revelation ya kristo arĩ we solution na arĩ anja ya ibataro rĩu mwathani twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa kiugo gĩaku kĩrĩa kĩ muoyo tũkĩhoya atĩ kiugo gĩkĩ nĩgĩkũgĩa- nĩgĩkũgĩa na handũ thĩinĩ wa mĩtũrĩre na ngoro citũ na nĩgetha kĩrehe change ĩrĩa yagĩrĩire gũtũ- ah, gũ- gũtũtongoria thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ twahoya guo twĩtĩkĩtie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu mwathani witũ amen amen uh, muthikiriria wakwa ta ũguo ũkuona handĩkĩtwo uh, njĩtagwo pastor john kimani ngure na nĩ kuma kanitha wa community fellowship church mwena wa kahawa west nairobi na o, o mahinda kwa mahinda nĩ tũrĩkoragwo na ihinda rĩa kũgayana kiugo kĩa ngai nawe o kwa njĩra nguhĩ ta ndagĩka inyanya kana ikũmi na nĩ ngwĩtĩkia atĩ ũndũ ũyũ nĩ ũgũkorwo wĩ wa kĩrathimo harĩ we na muthenya wa umuthi ngwenda turore kiugo tukuona thiini wa ibuku ria ahibirania ahibirania imwe na ni muhari wa imwe kinya muhari wa inya ndekera thome na rũthiomi rwa rwa gĩthũngũ tũcoke nĩ ngũgũtaũrĩra na twarie ndeto ici uh, na njĩra nguhĩ maandĩko ma ngai makuga atĩrĩrĩ god who at various times and in various ways spoke in times past

atĩ ngai rĩ ũrĩa watwaragĩria mahinda marĩa ma tene kana aragĩria maithe maitũ na njĩra cia anabii na njĩra ingĩ nyingĩ rĩ mahinda-inĩ maya rĩ nĩ atwarĩirie na njĩra ya mũriũ wake wa mũmwe ũrĩa atũgĩrĩtie akamũtua kana akamũhe gĩtĩo gĩa gũtuĩka mũgai wa indo ciothe ciake na ũcio rĩ nĩwe ahete riri mũnene mũno na ũtheri mũnene mũno na akamũtua nĩwe mwene indo ciothe tondũ ona kũmbwo rĩ indo ciombĩtwo ci ciake na cikombwo ciĩ thĩinĩ wake na aki- akiuga atĩrĩrĩ riri ũrĩa amũhete rĩ nĩ amũhete riri agatuĩka mũhonokia atĩ ona mehia maitũ rĩ amoete na akamarutĩra wĩra o- o- na akamarĩkĩria na agaikara thĩ kana akahurũka guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa riri ũrĩa mũnene mũno wĩ matu-inĩ akahurũkio arĩkĩtie kũruta wĩra na agatuĩka mwagĩrĩru gũkĩra araika ona gukira a indo ciothe kana maundu mothe maria mari ku iguru ona ona thiini wa thi ni hari na kiugo ngwenda tunyite haha ciugo ici twaria n- cigitaurwo ni cikuonania uho- uhoro wa ugaruruku munene muno hari maundu maria ngai kana undu uria ngai arutaga wira aki- akirutithania wira hamwe na andu ni ati ona gutuika tene ngai ni ari na kirikaniro aragia na anabii na aragia na njira ya kirikaniro kiria kia- kiari ho gikuru ri maandĩko maronania nĩ kũrĩ na ũgarũrũku ũkĩte na ũgarũrũku ũyũ hana atĩa atĩ thĩinĩ wa mũriũ ũrĩa atuĩte mũgai wa indo ciothe rĩ ũhonokanio na riri wa ngai na ndeto ciothe cia ũkũũri wa ngai rĩ nĩ cionekanĩte haha hena implication ĩrĩkũ kiugo-inĩ gĩkĩ nĩkwenda kuga atĩrĩrĩ haca bũrũri-inĩ witũ wa gĩkũyũ rĩ nĩ kũ- gũtirĩ kũragĩa na ũtheri mũno ũrĩa tũrarutithania wĩra na ngai haca andũ arĩa tũrĩ mwena ũyũ mũkĩra ũyũ wa mũtharaba andũ aingĩ makoretwo makĩaria ndeto makoiga ĩhĩ ũngĩenda kũiguana na ngai rĩ no ũrutire kabaca kaigana ũna nona ĩhĩ ũngĩenda kũiguana na ngai rĩ hena ithandũkũ rĩa mathani rĩrĩa hihi rĩngĩkorwo handũ hana ĩhĩ no ũthire handũ hana kana kĩrĩma kĩna nĩgetha mũiguane na ngai no maandĩko nĩ maronania atĩrĩrĩ kwĩna kĩrĩkanĩro kĩandĩkĩkĩte na nĩ thĩinĩ wa kristo jesu ũcio rĩ nĩwe ũtuĩtwo mũgai wa indo ciothe na agatuo we mwene nĩwe ũhetwo eh, kana ũhe- ũ- ũhetwo gĩtĩ kana agatũgĩrio atĩ mũndũ wothe rĩu ũkwenda kũgĩa na thiriti na ngwatanĩro ya ngai rĩ ndarĩ na njĩra ĩngĩ kiugo gĩkĩ kĩna bata mũno tũgĩkĩaria eh, devotion-inĩ ya mũthenya wa ũmũthĩ tondũ korwo o mũndũ o mũndũ witũ amenya atĩ ũyũ kristo jesu nĩwe ũtuĩtwo the key person the key reality ya uhoro wa ũhonokanio witũ rĩ kũrĩ maũndũ maingĩ mũno tũngĩehera thĩinĩ wamo na njuge atĩrĩrĩ nĩ mahinda makinyĩte o mũndũ o mũndũ witũ ambĩrĩrie kũriri- kũ- kũririkania na kũmenyithio atĩ ngai ndarĩ na njĩra ĩngĩ ya kũhonokania ndarĩ na njĩra ĩngĩ ya kũhonia ma- ma- eh, mĩrimũ itũ o tiga thĩinĩ wa kristo jesu we wiki na thĩinĩ wake rĩ nĩkuo honokanio wa ngai ũguũranĩirio haha he na ũndũ wa bata mũno na nĩtũkuona thĩinĩ rĩ- wa maũndũ marĩa tũgũ- eh, tũgũkorwo tũkĩaranĩria ibindi-inĩ ciũkĩte ngĩkũmenyithia atĩ thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro kĩrĩa twĩ nakĩo kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩerũ kĩa mwathani witũ jesu kristo kĩandĩkĩkĩte na thakame yake hatirĩ na provision ya we kumagara guthi gwetha ithandũkũ ona kana gwetha kĩndũ o kĩo- o gĩothe kĩrĩa ũngĩrehe kana kĩrĩa ũngĩorekera nĩgetha ngai akũiguĩre na kana gwĩtĩkĩre wĩtĩkĩrĩtwo tondũ hena mũkũũri hena mũhonokia na thĩinĩ wake ujumbe kana message ĩrĩa twĩ nayo nĩ message ĩrĩa tũngiuga nĩ ya ũtungi na wega wa ngai akorwo kwĩna message twĩ nayo twĩ kanitha-rĩ nĩ message ya grace ya ngai kana ya ũtugi wa ngai na nĩ eh, kahinda gaka kandagĩka kũmi nĩ kanini mũno no nĩ ngũiguaga nĩ nguona gwĩkĩra kamũthingi kanini ibindi iria ingĩ ũ- ũkorwo ũkĩrorera nĩ ngũtonya tonya thĩinĩ wa ndeto ici nĩgetha twarie ũhoro wa ũkaru ũyũ kristo ahetwo agatuo mũthĩnjĩri mũnene agatuo nĩwe focus ya maũndũ mothe ma ngai atĩ gũtirĩ ũngĩ otiga we gũtirĩ mũndũ ũngĩ maandĩko maugĩte atĩrĩrĩ atĩ tondũ ũrĩa ngai endire kĩrĩrĩ gĩa gũkũ thĩ-rĩ ndatũmire komiti na ndatũmire gĩkundi na ndatũmire bahaca na ndatũmire kĩndũ kĩngĩ o gĩothe ndatũmire indo atũmire mũrũ wake wa mũmwe nĩgetha ũrĩa wothe ũkũmwĩhoka-rĩ ũcio-rĩ ndakanore no agĩe thĩinĩ wake kana agĩe na muoyo ũrĩa wĩtagwo va- version ũrĩa wĩtagwo muoyo etano muoyo wa tene na tene uguo mundu wothe ukwenda kugĩa na thiriti na ngai nĩ twaigua ngai ũrĩa waragia tene na njĩra ya ũnabii nĩ akinyĩte hĩndĩ rĩu akabubiru maũndũ macio mothe eranagĩra na akamahingia thĩinĩ wa mũriũ ũrĩa atuĩte we nĩwe mũgai wa indo ciothe na tũgatuo agai hamwe nake andũ arĩa tũmwĩhokete johana ithatũ mũhari wa ikũmi na mũgwanja yugĩte atĩrĩrĩ ngai ndatũmire mũriũ gũkũ thĩ nĩgetha acirithie kana condemn kirindi no amutumire nigetha tũgĩe na muoyo na tũgĩe naguo kuna ũguo nĩ nĩ harĩ na bata wa kwaria ndeto icio nigetha ngwĩre atĩrĩrĩ nĩ thĩinĩ wa kristo jesu twĩ na muoyo na nĩ thĩinĩ wake ngai atuorotereirie hatikagĩe kĩndũ kĩngĩ ũkuorotereria o tiga kĩu nĩ tũgũcemania mahinda mangĩ ndahoya ngai akũrathime na ndahoya ũngĩkorwo nĩ bataro rĩothe kana ũndũ ũngĩbatara twaranĩrie nawe ndeto ici twaria rora address ĩyo ĩ hau thĩinĩ wa, wa, wa screen na no ũnyandĩkĩre na twaranĩrie wĩ mũrathime na wĩtĩkĩre atĩ ngai nĩ akũrathimĩte thank you very much the lord bless you Tell me the story of Jesus.